Hello guys so ban papia I know lo cana crazy pero a. Mi ta bezi ta mi ta bezi ta prepara mi cabei pasobra maña mi ta bai laba mi cabei anyways locual cu mi kier a comparti awe cu bos nan ta la mane abo no te abo e homber no te problema abo ta e fucking problema abo ta e fucking problema mane ami ta cansa di wak chic na aki di cuenti post cuenti mene y shit kico kico no no no homber no te problema. Abo t'e fucking problema. Anto lo lami bisabo dikon abo t'e problema. Paso un homber ta letterlijk e reflekshon di kon abo ta pensa, sinti, di bo mes. Un homber ta letterlijk, p'esei homber nan nunka t'e problema dje. Anto ami mester a yega na e konklushon ke anto asepta e tonto ki paso mi tambe tabata manera bosnan. Mi tambe tabata Keda culpa e otro hembernan, keda bisa no ta hembernan ta problema, hembernan no sa con pa trata muhe. Con coño un hember ta suposi sa con pa trata bo si abo mes no ta trata bo mes drechi? Make it make sense? Con un hember ta suposi di showa pabo caminda cu bo no ta showa pa bo mes? Con bo ta kere, con bo ta expect un hember pa na bo seng of pa haci cosnan pabo caminda cu bo no ta haci nada di e tontonan ki pa bo mes? Con bo ta expect? Algo cu bo no ta welen pa duna bo mes di otro hende e no ta make sense. Anto pesey hombernan no ta e problema, abo ta e fucking problema. Anto bo tin cu get bo shit together. Mane un homber ta shen por ciento e refleccion di con abo ta pensa, sinti y pensa di bo mes. Tur locual cu abo ta pensa y sinti di bo mes ta precies con e homber ta be refleha bek riba bo. Dus si bo ta bisa ta atrae hombernan cu no ta haci letterlijk nada pa bo, Ta paso abo no ta siendo nada pa bo mes. Paso abo no ta bezig ta invest den bo mes. Ta paso abo no ta bezig ta um invest den bo mental emotional well being. Antora e no ta cuestion di solamente invest den bo mes fisico, pero e ta cuestion di con bo ta invest den bo mes mental, con bo ta invest den bo mes emocional, kico ta e cosnan cu bo ta haci pa bo mes, con hopi bo ta show up pa bo mes den e cosnan cu bo ta bisa cu bo ta bay haci. Dus, sta li manera bo no por expect tur esey di un homber caminda cu a bo mes no tin esey den bo mes. Un homber ta letterlijk e refleccion di bo mesun energia. Mesun cos cu mi ta bisa bosnan, e mundo ta refleha bo energia. Wel, tur e cosnan cu bo ta atrae den bo bida, tur e circunstancianan, tur e situacionnan cu bo ta atrae den bo bida, tur esey ta letterlijk refleccion di con a bo ta pensa, sinti di bo mes. Anto ami ami por bisa tantu ki as a fek, pasobra ora ku ami ta ota tin low self esteem, anto mi no ta ota pensa haltu di mi mes, mi ta ota atrae tur e broke negasnan ki ku no por a hasi nada pa mi. Ora ku ami a kuminsá lètterlek work on myself, work on my self esteem, work on my confidence, work on my look, work riba mi mes internamente, era asta e hòmbernan ku no por a hasi nada pa mi, A switch up. Asta nan kuminsá hasi kosnan pa mi. Antora ami ahora mi mester a analisá i pensa, Bon, kiko mi a hasi diferente? Kiko mi a hasi diferente? E úniko kos ku mi a hasi diferente ta ku mi a disidí di invest den mi mes, mental, emoshonal. Tur kos ta mental, tur kos ta emoshonal, tur kos ta kon bo ta pensa i sinti di bo mes. Pasobra e mundu ta bai lètterlik reflehá bèk riba bo, bo mesun energy. Dus bisa mi, kiko ta e energy ku bo tin? Kiko ta e energy ku bo ta karga? Kon pa ta karga bo mes? Kon pa ta pensa di bo mes? Tur esei ta importante. Dus ora ta sali manera e hòmber ku bo ta bai atraé den bo bida ta bai lèterlik reflehá esei bèk den bo, den bo. I lokual ku bo falta, e ta bai mustrá bo. Lèterlik, bo sa kuantu biaha ami tawata atraé gainan? Cu ta ota na mi tanto sentao ta haci tanto cosnan pa awa pero nunca nan no por a ta support mi emotionally mane nunca nan no por a ta eynan pa mi emotionally dicon? Pasobra ami no ta ota support mi mes emotionally pasobra ami no ta ota ta eynan pa mi mes emotionally dus con mi ta ota expect pa ricibi esey di otro persona caminda cu ami no ta ota duna mi mes esey? Con mi por expect di coy? Dus mesun kos ta konta pa bosnan. Dus kon abo por ekspèk pa atraé un hòmber ku sèn, pa atraé un hòmber ku ta hasi kosnan pa bo, pa atraé un hòmber ku ta move mundu pa bo, si abo mes no ta move e mundu pa bo mes? E no ta make sense. Anto roa, no ta kuestion di hasi e kosnan ki interno. Tur e kosnan, no ta kuestion di hasi e kosnan ki eksterno, sòri. Ta kuestion di hasi e kosnan ki interno. Tur e kosnan ku mi ta papiando ku bosnan aworakí ta kosnan interno. Bo tin ku internally shift bo mes. Bo tin cu internally, emotionally shift bo mes. No solamente bo manera di pensa pero tambe mane den bo body, bo energy, bo nerve system. Con bo ta feel. Con, mane, con, con, con bo ta sinti. Con bo ta sinti. Con bo ta sinti di bo mes. Con bo ta pensa di bo mes. Kico ta cosnan cu bo ta haci tur dia pa bo mes, pa show up pa bo mes. So. E problema nunka ta e hòmber, pasobra e hòmber e úniko kos ku e hòmber semper ta hasi ta reflehá bèk riba bo kon abo ta pensa, sinti i e kosnan ku bo ta hasi pa bo mes. Dor si abo kier bo situashon kambia, si abo kier bo situashon kambia, si bo kier bo sirkunstansia kambia, bo tin ku kuminsá na kambia bo mes. Bo tin ku kuminsá na kambia bo mes kinan? Anto despues kambia bo mes den bo hòrt, den bo kurason. Kon bo ta pensa internamente den bo mes? Kon bo ta sinti di bo mes? Kiko ta e kosnan ku bo ta welen pa hasi pa bo mes, emoshonal, mental? Kon bo ta welen pa show up pa bo mes? Pastori, bo por hasi, bo por change bo looks up, bo por hasi, bo por tin e best makeup, e best look, e best body, hasi tur e fucking surgery, pero si internamente Bo no swecha bo energy, bo no level up bo energy, nada no ta bay pasa, anto nada no ta bay cambia, anto bo ta bay keda atrahe e mesun tipo di gana, bo por bisti the best of the best, bo por hasi bo make, bo por hasi bo makeup, bo por hasi bo look, bo por hasi bo mes pa ta e muhe ideal. Pero si internamente bo no crea bo mes pa ta e muhe on a energetic level, on a mental level, on a emotional level, nada no ta bay cambia bo. Bo bay tur e lugarnan, bo por posiciona bo mes den e situacionnan, to kere mi, bo ta bay atrae e gainan, pero nan no ta bay na bo e cosnan cu bo ke of nan no ta bay ta riba e energy cu bo ke. Bo por atrae tur e gainan cu sen cu bo ta interesa den dje. I nan ta por entertain bo. Kapas si nan ta gaslight bo anto usa bo anto deses bai laga bo, anto deses bo ta puntra bo mes dikon e konan ki ta keda pasa, dikon mane bo ta bo ta kuminsa husga bo mes i bo ta kuminsa judge bo mes pasobra bo ta kere ku ba hasi tur e konan ki, ba krea ful e koki, ba buta bo mes den e posishon etsetera pero tog asina bo no ta atraendo e tipo di hòmber. Dikon Pastora Energetically bo no hasi nada pa kambia Emotionally bo no hasi nada pa kambia i si bo no kambia bo mes Internally, Emotionally nada ta bai kambia Energetically nada ta bai kambia externamente tur kos semper ta kuminsá interno so kon bo ta show up pa bo mes kon hopi bo ta trust bo mes kon hopi bo ta Kon confident bo ta den bo mes, kon bo ta trata bo mes, kon kon bo ta papia ku bo mes, kiko ta e dialog ku bo tin ku bo mes mentalmente. Trust mi paso ora ku ami a swech mi energy op, la mi bisa bos nan, e mesun gaina ku no por hasi nada pa mi ta e mesun gaina ku direpente por a hasi kosnan pa mi. Anto ami no kambia, e uniko kos ku a kambia ta oto mi energy, e uniko kos ku a kambia ta mi mental state, e uniko kos ku a kambia ta oto mi emotional state.

ku bo mes. Get obsessed ku bo looks. Get obsessed ku kon bo ta sinti di bo mes. Get obsessed ku kon bo ta papia di bo mes. Get obsessed pa hasi kosnan pa bo mes manera. Kua ta e ultimo biaha ku bo kompliment bo mes? Kua ta e ultimo biaha ku bo hasi e kosnan pa bo mes? Kua ta e ultimo biaha ku bo kumpra un flor pa bo mes, ku bo kumpra kosnan pa bo mes, ku bo hiba bo mes na un date, ku bo bai riba vacation? Al final di dia e no ta ni bai pa hasi e kosnan ki, pasobra bo por hasi tur e kosnan ki. Anto esei ta amazing, anto great. Pero bo tin ku hasi'e ku e intention di pour into yourself. Bo tin ku hasi'e ku e intention di duna bo mes bida, di duna bo mes e amor einan, duna bo mes e kariño einan, duna bo mes e confidence einan, duna bo mes e support einan, pa asina bo por expect otro hendenan i e mundu pa hasi esei pa bo. Paso al final e no ta bai pa hòmber, so e ta bai pa full e mundu. Gewoon letterlijk, guys, ora ku ami sali, I love this pasobra como ta pasando asina hopi like hasta ahora mes mane masali antora e ta letterlijk hendenan ta hala pa mi mane hendenan ta letterlijk hala pa ami pasa asina magnetic anto asina strong mi presencia anto mi energy ta like nan ta sinti mi energy prome cu ami mester even hisa mi cara anto wak nan mane noventa por ciento ami no ta ni pensa ta wak hendenan aki. Pasobra ami ta letterlijk den mi mundo, den mi cabes, haciendo mi cos, pensando riba mi cos. Anto a mi ta cuminsa ripara ora cu mi wacuhina nan ta letterlijk hala pa mi, muhe, homber, children, like muchanan ta letterlijk nan ta get excited ora nan wak mi, manera nan ta cuminsa smile and shit and all of that. Dicon? Paso nan ta wak mi energy, nan ta sinti mi energy. Dus. E no ta bai pa komper ta zichterheid pa e kosnan eksterno, e no ta bai pa nada di esei, e ta bai pa letterlijk kon bo ta sinti di paden, ken bo ta di paden, kon bo ta showa pa bo mes di paden, kon bo ta kon bo ta papia ku bo mes di paden, kon bo ta love on yourself di paden, mane genuinely. How do you do this? Dus mi djis keda shera ku e ku bus nan pasobra sali mane e koe a kabi pop pop a wori riba mi no un hende tonto a bisa mane sey mi def kansa di ropanan aki bla bla bla semper mi ta atrae e mesun tipo nan sey paso abo te problema paso abo te fucking problema e hombernan no te problema e hombernan simplemente ta un spil nan ta refleha Bek riba bo presis kon bo ta pensa an ta sinti di bo mes manera. Mi ta kòrda mi tata, mi tata or ora mi tata no manda he fucking Madrid e geiken tata mes a su mi turmenta ocho ora i mei, entre ocho ora i mei pa ocho ora i trinta i sinku mi tata ta haña un message di bon dia ku kiko kiko tantu teks ku tur fucking dia. Bo sa dikon? Pasa tur dia ku mi tata lanta. Promé ku mi a konosé hòmber aki. Tur dia cu mi tata lanta mi tata mane look at my son ah bon dia princess con a bay con bo dia ta bay abi like mi tata haci esey cu mi mes anto e no ta bay pa e externo e ta bay pa interno internamente mi tata lanta mi tata tin mi slow morning mi tata bo sa show up pa mi mes mi tata manda mi famia message mi friends a message bon dia yen di alegria bon seman bla bla bla bon weekend ta ta ta tur e cosnan cu ami tata desea pa hendenan haci pa mi Ami a kuminsá hasi pa mi mes, anto e nan ta kaminda tur kos a kambia. Anto esei ta lokual ku abo tin ku kuminsá hasi. Si bo ke atrae otro tipo di obra, bo ke atrae otro tipo di eksperensia, abo tin ku hasi esei promé pa bo mes. Pastor Herrera bo ta esei ta bo stender, bo ta set up e stender, anto tròst mi. Hendenan ku bai bin den bo bida òf ku bai presentá nan mes den bo bida, nan ta bai sinti e stènder i nan ta bai sa ku e stènder ato nan sa, Esaki ta e stènder, si mi bai mas abou ku tònt aki, e no ta ni bai acknowledge mi. Like, ami no ta ni acknowledge, ack, mi no ta ni acknowledge e tipo dje manera. Poko dia mes, m'a block en ta delete un koña, letterlijk, letterlijk, pasobra el a bisa mi ban topa, ta ta ta. Anto ami ta manera, ban topa? Are you crazy? La guerra iba sin bloke. Ban topa. Honey, bo tin ku plana tonto ki un siman adelantá ku mi. I got a schedule. I got a life. I'm a busy girl. You know, I be doing stuff. So, bo no por bin kere ku bo ta mester sulu konti ban topa. Ban topa? Mi no ta ni hasi koe ku mi mes. Awo bo mi bai aseptá e koe di bo? Dus ora bo tin e standaard eynan nan no ta bay por ta mas about di sainansa, it's either that or much more. Anto si bo kier mas, bay halto, bay freaking halto. Dus, esey todo mi video, esey mi kende comparti cu bosnan, mi ta wak bosnan dia siguiente. Deuces!